Oglandan biri gürrüň berýär. Ejem pahyryň aýrylmagyna özüň günäkärleýän diýip. Onsoň üýşmänagda gürrüň berýär-de, sorag berýär, näme üçin özüň günäkärleýäň diýip. Şu diýýär, ejeň diýýär, kakaň diýýär, garry diýip diýýär, bar öýde otur diýmelän eken diýýär. Adama bar öýde otur diýdigiň diýýär, şolar diýýär öz üçin hümledip diýýär, ýaňky nemeler, çyraglar öçüp başlaýan eken diýýär adamyň içinde diýýär. Onsoň adam bir zada güýmenip ýören bolsa, gündelik şo bir zada güýmenip ýör, bir zada güýmenýär, ünsüni sowýar diýýär. A sen bolsa şony alýaň-da diýýär, Bar, otur şo taýda diýip aýtýaň diýýär. Ejem pahyr diýýär, Hawa, şindälak mallaryna seretýär diýýär-de, maljagazlary bar diýýär, otjaga degýär, mallarynyň ýanyna barýar, garasuwjagazyna seretýär. Gün öljek şeýdip diýýär, irden bir sapar, öýlän bir sapar mallarynyň ýanyna baryp gaýtýar diýýär. Kaka baky ir aýyrly diýýä, indi bizem näme elimizde diýýä, awa, bulurlyk diýýä, eklenç etdik, gazanç etdik, garaz pul bar diýýä-de. Onsoň ýaňky çagajygym bolanda diýýä, üýşmeleň etdim diýýä, şonda oglanlary çagyrdym diýýä, oturdyk, iýip-içdik, zat etdik, ugratmana çykdym daşaryk diýýä. Daşaryk çykan wagtymda diýýä, gürleşip durduk diýýä-de oglanlar bilen, ünsem etmändirin, ejem pahyr diýýä, mellekde eken diýýä.

Gotuny-suwuny ber-ä diýip aýtdym, şeýdip güýmen-ä diýip aýtdym diýýär. Ol indi üstümden gülýän ýaly etdiler diýýär. Nä utanaňokmy öýde üç-dört adam saklap, sen işsiz bilýäň şolary. Şolar ýaly etmäne ýagdaýyň barka, seň ejeň etmedimi şu zatlary diýip aýtdy diýýär. Menem diýýär, bu aýdanlaryna diýýär utandym diýýär. Soň oglanlary ugratdym-da diýýär, ejemiň ýanyna bardym diýýär. Mellege bardym diýýär-de. Eje men saňa näçe sapar haýyş etdim. Men saňa nähsaba aýtdym, etme şular ýalyk. Sen öýde otur, hawa, arkaýyn, näme iýjek bolsaň, näme içjek bolsaň, üstüňe getirip bererler. Ýöne, şu ot ýygma, mellebe girme, häzir beliňe bir zat bolar, bir eliň bir zat agyrdarsyň, ýene-de yzyňdan men ylgamaly, hawa, men saňa seretmelidik diýýär. Göwnüne degdim diýýär-de, öýden çykma diýip aýtdym diýýär. Ejeňem diýen bolýa oglum diýen utanar bolsaň hawa. Men öýde oturar öýden çykman hawa adam tut ana mallara seretsinler diýip aýtdy diýýä. Menem diýýä adam oglan tutdum diýýä hawa ana gündelik malyna seretýäs diýýä garaz ejem pahyr diýýä şo aýnadan seretýä diýýä boldy diýýä şoň bilen ne öýde diýýä öz içini gürledi hümledip ýörüp diýýä. Uzak gitmän diýýä bir aýa ýetip ýetmän diýýä aýyrly diýýä. Şonda de özümi ýaman elbetde günäkär hasapladym diýýär. Eger-de men şo wagt diýýär baryp de öýde otur, hawa, şo işleme diýip aýtmadyk bolsam diýýär-de, ejem pahyryň günde öljek çykar diýýär, ýene-de şo mal-jagazlaryna serederdi, gara güýmenerdik diýýär. Özi üçin hümle diýip öýde öz etini özi iýip oturmazdy diýýär. Näme bolanydam diýýär. Ejeňize, kakaňyza öýde otur diýip aýtmaň diýýär. Gündelik bir zat güýmenýän bolsa, degme güýmensin diýýär şoňa diýýär. Şol diýýär, şolaň diýýär, ömrüne many goşýar diýýär. Ömrüniň diýýär, şo günde bir gününiň geçmegine diýýär, ol sebäp diýýär-de, şolam bir zada güýmenip günlerini geçirýär diýýär. Garaz, şolar ýaly aýdyp berýär-de, men diýýär, şondan soň diýýär, özümi ýaman derejede günäkär hasapladym diýýär. Şoň üçin ilki bilen-ä ene-tanaňyzyň jany sag bolsun, hawa, ene-tanaňyza bolja serediň. Soňra Gülünem öz janyňyz sag bolsun hemme janyňyzam sagakda bolşun. Hemmäňize salam, otyrsyňyz sagaman mende şeýle bir sorag emele geldi. Birki üç günden öň, birki üç gün mundan öň bir wideo gördüm. Şo wideoň manysyny indi bir netijesini düşünibilemok. Logika boýunça aýal adamyň logikasy esasan şu aýal adamlara degişilidä. Är aýal otyr maşynda ýoldaşy soraýar aýalyndan. Göz öňüňe getir diýýär men bir uly işe başlajak bolýan diýýär. Bir giden pul karz aldym, bergi etdim diýýä. Senem maňa başlama diýdiň diýýä. Men şonda-da seni diňlemedim, başladym diýýä. Sen maňa aýtdyň diýýä, şul işi oňarmaýaň, batýaň sen diýip. Ýöne men şonda-da başladym. Hawa, hakykatdanam ýöne işim oňuna bolmady, men batdym diýýä. Onsoň sen maňa aýtýaň diýýä, aýaly. Hawa, men saňa aýtdym-a, sen oňarmaýaň şul işi. Indi seň bir giden bergiň bar. Hawa, men seň bilen bolup bilemok, sen meni diňlemediň, men senden gitjek diýip, sen menden gitdiň diýýä. Aýryşdyň diýýä-de. Şonda diýýär, sen diýýär, gideňsoň diýýär, maňa elli prosent bergiňi diýýär, sudda ýa-da berişjekmi maňa diýýär bergimi diýýär, men. Aýalam aýdýar, ýok berişjek däl diýýär. Soň ýoldaş soraýar, näme üçin berişjek däl diýýär oglym. Aýaly aýdýar, men saňa näme üçin bergiňi berişmeli diýýär, ýagny sen meni diňlemediň diýýär, ha. Men sen sen maňa çujoý adam diýýär, men näme üçin saňa bergimi berişmeli diýýär. Bulam adamsam aýdýar, bolýar diýýär, gel onda diýýär, maňa diýýär beýleki tarapdan seredeli. Edil şo bir ýagdaý, bir gyzdan bergi etdim, karz pul aldym. Hawa sen maňa ýene diýdiň, ynanma, ynanamok saňa, ýagny sen işiň oňarmaýaň, öňe gidibilmeýäň, başarmaýaň diýdiň. Men ýöne başardym. Pul gazandym, girdeji geldi. Ýöne käbir sebäplere görä, biz ýene-de aýryşdyk. Şonda sen menden aýryşan wagtymyz elli prosentini talap edersiňmi diýýär. Aýalam aýdýar, Hawa, talap ederin diýýär. Welin ýoldaş aýdýar, Näme esasynda sen menden talap etjek diýýär. Ýagny, ýykylan wagtyma sen maňa awa elli prosent berişjek ýa sen maňa çujoý adam diýdiň diýýär. A bärde näme üçin sen menden talap etjek elli prosent gazanamsoň diýýär olin. Aý biz diýýär bile ýaşadyga diýýär. Bile ýaşamyzda näme ýa sen meň bergime berişjek däl diýdiň. Hawa, a pul bellem olin elli prosent aljak diýýän diýýär. Onda sen maňa düşündir şony diýýär-de näme esasynda. Aý diýýär sen diýýär awa bergi edeňde biz diýýär Çujoý adam diýýär. Men, Sen maňa çujoý, seň bergiň bar, seň özüň töle bergini diýýär. Olam seredýär, A gazanamda näme diýýär, ol hem, A gazanaňda diýýär, men seň bilen bile ýaşadym. Hawa, şoň üçin hem elli prosent meňki diýýär. Indi mende sorag emele gelýär-dä, Hawa, sen adamyň onda hiç hili itergi, kömek bermediň-de, gapdaldan seredip durduň. Gazanarmy, gazanarmy, ýykylarmy, ýykylmazmy diýen manyda. Onsoň gazanma-da welin, boldy, sen, hawa, oňarmadyň hiç zat, hawa, oňarýan zadyň ýok diýdiň-de, öz bergiňi özüň ber diýdiň-de gitdiň. Oňardan bol, hopba, oňardyň-ow sen, dawaý elli prosent şoň meňki diýýäň. Näme esasynda seňki şoň elli prosenti, näme sen oňa itergi berdiňmi ýa gapdalynda durup kömek etdiňmi, poddežka etdiňmi, sen oňa ynanmadyň, sen başarmaýaň diýdiň oňa. A başardan welin elli prosentini aljak bolýaň. Indi şu soragy esasanam aýdýan şu Aýal maşgala gyzlara degişilýän näme esasynda siz şon ýaly pikir edýäňiz? Şony komentariýada belläň komentariýalaryňyza garaşýan najeýis düşüner dogry jogap bolar janyňyz sag bolsun saglykda görşeliň.
Men size bir minudyň dowamynda näme üçin beýik hökümdarymyz Soltan Sanjaryň örän beýikdigini we biziň taryhymyzdaky iň guwanylmaly şahsyýetdigini subut etjek bolaýyn. Siz taýynmy? Minut gitdi. Soltan Sanjar bir müň sekiz ýüz altynjy ýylda Yragyň demirgazygyny aklanjak diýen ýerde dünýä inýär. Ol ýaşlygyndan örän zehinli, bilimli we harby sungata berlen adam bolupdyr. Ony bir müň dokuz ýüz on altynjy ýyly zehinli bolany üçin Horasana hökümdar edip belleýärler we dargap barýan seljukly döwletini ol birikdirip başlaýar. Duşmanlary Garahanlary, Gulitlary bolsa derbi-dagyn edýär. Bir müň bir ýüz on sekizinji ýylda asasinleriň we beýleki ýaranlarynyň kömegi bilen ol seljukly imperiýasynyň tagtyny eýeleýär-de, Duşmanlaryň derbi dagyny dünýädäki iň güýçli hökümdara öwrülýär. Emma bir müň bir ýüz kyrkynjy ýylda garahytaýlar, gündogardan gelen buddistler we hristianlar Seljuk imperiýasynyň tagtyna dalaş edip ugraýarlar we olar bilen uruşda emirleriniň agzalalygy sebäpli ol goşunyny ýitirýär we on bäş sanjak esgeri bilen zordan gaçyp gutulýar. Bir müň bir ýüz elli üçünji ýylda bolsa başga bir türki taýpalar seljukly soltany Soltan Sanjary ýesir alýarlar. Merwa bir müň bir ýüz elli altynjy ýylda gaçyp gelýär, bir müň bir ýüz elli ýedinji ýylda bolsa dünýeden ötýär. Şeýdip, biziň Beýik Seljukly imperiýamyzyň iň şöhratly taryhyndaky güýçli hökümdarlarynyň biri dünýeden ötdi. Onuň döwründe Seljukly imperiýasy örän güýçli, edebiýat ösýär, ykdysadyýet ösýär we täzeden türkmen sözüniň gaýrat, güýç, kuwwat bilen bagly sözlügini, sinonimdigini subut edýär. Taryhyňyzy biliň, guwanyň! Soltan Sanjar biziň ata-babamyz.
Haçanda ejemi tuzuramda.
Eje. Ýuwaşrak tuzuryp bolanokmy?